Mähriban dostlar, gadyrly ildeşler! Bu gezek size türkmen goşgyň ölçegi barada gürrüň beresim geldi. Aýratynam şu şahyrçylyk edýän dostlar ýa goşga täze başlaýan dostlar, hatda şu goşgyň içinde gezip ýören, öňünden ýazýan dostlara-da peýdaly bolarmyka diýýän. Men şol Magtymguly kitabynda-da şu goşgular barada gürrüň edipdim o terjimesinde. Şonda başynda Magtymgulyň kitabyndan üç hilli ölçek bardygyny açyklap aýdypdym şo wagt. Ýazgaly şunda, öňünde. Biri eruzidi, Birnäçe goşgy bar Magtymgulyň ýazan şo Bähri Remelde. Ikinjem şol bir goşgyny çykarypdym. Ýekeje bir goşguda Müweşşeh diýýärler o forumda. Şony açyklamasyny beripdim. Birde türk dünýäsinde edil şo türki goşgularyň hemmesinde ýaýbaňlaşan bir ölçek bar. Şol bogun ölçegi diýip barmaklar sanama-da diýilýär. Parsça hejaýy goşgy diýilýär, arapçada, parsçada. Şony açyklap beripdim. Indi men şu üçüsini arada-da şu ýerde niýetim gürrüň bermek wideoda. Ýöne şolary bölek-bölek etjek bolýan. Birinji şol türkmen-türki goşgularda ýaýbaňlaşan şol Bogum goşgusy, barmak sanama ýa hejaly goşgy, soňra-da ikinjide-de şol Muwerşehden men öňe makala-da ýazypdym, Türkmenistana-da berdim, Türkmenistanda bir konferansda-da berdim. Gowy-da garşy aldylar. Ýa Eruz hakynda-da şeýle, öň kitapda-da ýazypdym, gürrüňlerde-de, ýöne beýle indi Telegramyň gowy tarapy şeýle açyklap bolýar, görkezip bolýar. Şol üçin bir täzeden bir açyklama bereýin diýdim. Hawa, heja goşgusy ýa bogun goşgusy. Biziň aramyzda indi biz özümiz-de täze goşgy başlan wagtymyzda öwredilýän zat şutda, her misrada şol misralaň boglary deň gelmeli. Bir on bir bolsa hemmesi soňra sen on bir bolup gitmeli. Sekiz bolsa hemmesi sekiz bolup gitmeli. Ýedi bolsa şol ýaly. Bir zat başlanda soňuna çenli şol bogullar deň gelmeli-de. Onsoň täze şahyr çyryk edýän adamam şu bogullary sanap oturardyk ki, deňmi, deň dälmi diýip. Soňralar bolsa goşga gulak öwrenişýär-de. Gulak öwrenişýär şol musygyna edil musygydan not Bir muzysyen nähili notlara gelip çykanda bilýär, gözi gulaklary öwrenişýär şo muzysýa ýa. Şahyrçylykda-da şon ýaly, şo gulak öwrenişýär, şu ölçekden çykanda eýýäm şony saýgaryp alýaň-da, şu taýda bir zatlar bar, şu taýda bir säginme bar diýýäň ýa-da bir bozulan ýeri bar, düşünýäň-ä şoňa. Indi biz şo goşgyny türkmen sähramyzda köplenç şol bogun sanama bilen edilýärdi. Biz-de şon ýaly Türkmenistan garaşsyz bolandan soňra Türkmenistanly kän ýazyjy şahyrlara gatnaşygym boldy, ýigrimi bäş, otuz ýyl öň. Onsoň şonda bir gün baramda rahmetli merhum ýaşulymyz Kasym Nurbadow Alla rahmet eýlesin ýaňy kyrky ýaňy geçdi. Gowy şaýyr, çagalar şaýyry, özümem agam ýaly hemişe gatnaşýan. Şonda aýtdy, siz näme üçin goşgyňyzda diýdi, türkmen sazy şu ölçegi dogry ýerine ýetirmeýäňiz diýip sorady. Men-de sanap gördüm, nähili hemes dogry-a, ýedi bilen gitse ýedi, sekiz bilen gitse sekiz hemes ýerinde diýdim. Görsem, başga gürrüňler ýatanmyş. Biziň o sanamagymyzla bolmaýarmyş iş. Şol sanama diňe ol ilkinji ädimlermiş şonuň. Şol sanap duran messäň içinde-de özüne görä ritm döretmelimiş. Ritmleri barmyş şol. Muny biz hiç wagtda aýtmadylar bize türkmen Sährasy. Ýöne ýaşuly öňde barýan şahyrlarymyz aýtmady. Görsem özleri-de bilmeýän bolmaly. Sebäbi öz goşgularyna-da şony ýerine getirip durmaýarlar. Ýöne men birki makala görüpdim, belki bilýänler-de bardyr-da, hemmesiniň adyndan gürleşmek bolmaýar, ýöne köplenç bilmeýärler. Bilmeýärdiler. Şony men bäş ýyl öň şo ritimleri men Telegram açylyndan soňra ýöne açykladym. Telegramda birinji gezek şony aýdamda-da kän dostlar geň galdylar, beýle zat-da barmy diýip. Şonda kän gürrüňiş bolup maslahatlaşdykda şaýyrlar köpüsi şony ulanmaga-da başladylar. Näme aýdylmasa bilip bolmaýar türkmen sazdyz ýazylyp kitap ýazylyp duranok okap bilenok. Emma bu aýdýan zadym näme? Bi täze çykan bir gürrüňmi? Öň ýokmy? Magtymgulyň döwründe bolmandyrmy? Türkmenistandanmy gelen zatdy? Ýok, bu öňem bar. Eruzam öň bar, muny ýaňy ritm bermegem öňden bar, muny şu biziň habarymyz ýok gynanç bilen. Men şol ýigrimi bäş, otuz ýyl öň şony eşidenden soň, onsoň şony ritme görä ýazmaga başladym. Ýöne başga dostlaryň kän bir aýdyp diýip ýaýradyp bolmady dagy görüň. Telegramdan soňra ýaýratdyk şony, bäş ýyl öň. Indi men size şu taýda bir käbir mysallar berjek bolýan. Birinjiden Magtymguldan başlaýyn şu meseläni. Ine, men size şuny görner ýaly deýin hem-de nähili ritm diýýäniň özi näme? Ritm diýýäniň bir zadyň tekrarlanmasy, gaýtalanyp durmasy. Bir zat bir şekilde gaýtalanyp dursa, şol ritm döredýär. Ritm nämä sebäp bolýar? Ritm gowudanlyk berýär söze, heň berýär, musygy berýär. Şu ýerde Magtymgulyň Asla seni görmemişem dildarym, Bilbilmi sen, gomrumy sen, näme sen? Gamgyn köňlüm hyýalyňda aldaram, Bag içinde gülgülmi sen, näme sen? Sanap görýäň, on bir, on bir, emma dogry, emma oň içinde başga bir zadam bar. Her dörtde durýana taýda asla seni dört görmemişem dört dildarym üç dört dört üçlük bir ritmi bar şunuň eger soňraky misralarda şo ritme görä gitmese şu goşgyň ritmi bozulýa Goşgyň heňi ondan pes gelýär. Owadan çykmaýar. Görüň, soňraklarda-da Magtymguly getirmeli şony, getiripdir. Bilbilmi sen, gumrumy sen, dört, näme sen, üç. Gamgyn köňlüm, dört, hyýalyňda, dört, aldarym. Bag içinde, bülbülmi sen, näme sen, görýäňmi? Hemmesi şeýle ýerine gelýänmiş. Diýmek goşgy diňe şol Misran on birlen omrine gideniň ýa sekize başlap hemmesi sekiz bilenam bolanda bolmaýanmyş. Içinde ritmde bermelmiş şony. Şeýle ýaňky okan goşgymda dört dört üç diýdim. Indi gürgeniň diýen goşguda bar alty bäş gelýär şu ritm. Öňünde belent dag, serinde duman, Deňizden öwüsýär ýeli görgeniň. Bulut oýnap baran doza çaýlara, Akar boz bulanyp syýry görgeniň. Öňünde belent dag, alty, serinde duman, bäş, Deňizden öwüsýär, alty, ýeli görgeniň, bäş, Bulut oýnap baran, alty, doza çaýlara, bäş, Akar boz bulanyp, alty, syýry görgeniň, bäş, Emma bu sorag gelýär size indi. Muny nähili kesýäň, muny halan ýerinden kesibermelimi muny? Ýok, bir ritme görä kesmeli. Ýöne şol kesýän ýeriňde şol söz hökmän dogry ta dile gelip aýdylan bolmaly, tamamlanan bolmaly şu söz. Meselen, deňizden ews diýip duran bolsa şu ýerde, şu ýerde alty bolup duran bolsa o bolmaýar. Şol alty heja boljak ýerinde hökmän söz-de soňra gelen bolmaly. Bir säginme berýäň şu ýerde. Deňizden öwüsýär diýip durup bilýäň. Emma deňizden öwüs diýip durup bilmersiň-ä. Usugaty ýalňyş bolýar. Şol, diýmek, alty hejany bir ýerde kesmeli şo bir kelime dolam bolsun. Tägin mäger ýer bolsun. Bulut oýnap baran dorsa çaýyna. Akar boz bulanyp syry görýän. Bu taýda alty bäş gelipdir. Magtymgulla bany käýerjiklerde Magtymgulla-da bir istisnalaryň içine almaly bolýar dagyn. Çykýan ýerde bar ýöne umuman ýüzde togsan dokuz şol gelýär şo ritmlere. Indi on sekizinji ýüz ýyl şaýyr o wagtda indi arasynda-da istisnalar-da bolýar-da, göýberip geçilýär, ýöne şo wagtda-da şu ýerine getirilýärmiş. Aýratynam indi Türkmenistanda şoňa kän dykgat edilýär. Şu ritm ölçeklerde bermeli, berseň owadan bolýar. Bermeseň näme, şol goşgy galat diýip bolmaýar ýene-de. Ýöne şoň aheňi pesräk bolýar. Owadan boldy ýa heniz. Şol üçin biraz şu puan meselem şoňa bir nomra berjek bolsak aşarak nomra alýar. Şeýle mesele bar. Ýene-de hemme ritmi, ritmi bir ýerde gördüň alty, bäş, bir ýerde dört, dört, üç. Munuň näme bir kadasy barmy, ony hökmän şeýle ýazmalymy, ýok. Bu içiňden gelen sese bagly. Sen özüň saýlap bilýäň. Alty, bäş bolup bolýar, Bäş-alty tersa bolup bilýär. Dört-dört üç bolup bilýär, üç dört-dört-de bolup bilýär. Gelýän. Ýöne, bir şert bar şu ýerde. Birinji misran näme gelse sen şony dowam etmeli. Soňuna çenli şoň bilen gitmeli. Şu şert bar ýa-da. Meselem, men meselem ki öz ýalňyş başgalary dap durmaýyn-da, özümkilerden meselem iýräk goşarlarymdan edebiýatyň Giň aýdyň gijesinde bäş-alty iň nurana ýyldyz ussady gördüm. Alty, bäş, dogry tersi bolupdyr şu ýerde. Soňra gök bulut aý guwanyp dur durkuna dört, dört, üç bolupdyr. Nurlarynda gyzgyn şöhrat we ikinjilerde dogry gelipdir, ýöne bu ikisi gidipdir, çykypdyr şo ýola. Men öz goşgy indik örnek, mysal berýän. Başga dostlar hem öz goşgularyna seredibersinler, bakybersinler. Ol özleri çykararlar şu zady bilenden soňra. Emma soňraky goşgulary meselä ýazamda hemişe şoňa dykgat etdim. Meselem, Gyratym diýen goşgy bar. Ah, gyratym diýip, gaýdyp seni tapsadym. Erkiň bile giň sährada çapsadym. Görüň, säginmeler, säginmeler. Aglabeňräk gyrat diýip söz Ýar men. Ylgaw-ylgaw aýak yzyň gözlär men. Owadan etýä goşgyň ýeňini. Durar ýerinde bir ritme görä säginmeler bermeli. Dört-dört, üç-dört, dört, üç gelýä soňundan. Kerim Gurbannepesiň goşgusy onuň. Senem müň, sülgün müň, maýsa müň, margyl, görküňden ähli at ejiz getýä. Alty-bäş, alty-bäş. Seniň goşaryňa alty degmändir garylýaş. Goşarlar mukaddes, perhiz getiriji, türkmenistan goşgularyna şeýle dykgata alyndy. Bu diňe türkmen goşgusyna haslanam bir teknikde däl munam aýdaýyn. Şu ýerde Ali Akbaş Türkiýeden-de bir mysal berjek bolýan. Onda goşgularyndan Aralyň suýy kan gibi. Bir sagatyma-da bir seredeýin, şu sagat geç gidibermesin.

Üç ýyl, beş ýyl, on beş ýyl, ýylda. Indi bu taýda aý ýa-da aýada muňa girjekýär. Muň özi-de bir teknik bolşuda zat diýýär. Jinas diýilýär muňa. Şu Azerbaýjanda köp ullanylýar. Bir-de yrak türkmenlerinde-de kän ulanylýar. Jinas, hoýratlar, hoýratly, jinasly hoýrat diýip olarda kän ýaýbaňlaşan bir Forumsyň özi. Oňa-da wagt gelse soňra gürrüň bereris. Bir gezekde gazak şygyryndan-da bir getireýin bir bölejik. Şunda-da şo ritimleriň berilişini görüp bilersiňiz. Dogry tersine Hudaý dört, üç, dört, dört, üç, dört. Ýagny türkmeniňkide köplenç alty, bäş gelýär. Köplenç diýen hemmesi diýemok.

Adam üçin batyşyp gyzyl kanlar. Her näme diýer jarşyp diýer sesi öwşün atyp diýer ikisi sowaşdy diýer. Ýeke batyr bir batyr şyklandaý kan meýdanga. Bir batyr diýer bir diňe bir özi bar ýaly meýdana çykdy diýer şony ýarap barýar. Ýüregi köp bir diýer bir diýen iki adam urşyp otyr. Biri gök ýaly, birebi ýer, biri-de ýeriň tagsy. Ýeriň biri gökde, biri ýeriň tagsyny dogry bilemok dogrusy. Ýeriň gahrymany şony ýazyp bolmaly-la. Adam üçin, adam üçin batyşyk gyzyl ganat, gyzyl ganat bulaşyp batyp diýýär-de. Adam üçin gaty süp gyzyl kanga, gazakça. Ýöne şularda-da görüp bilýär. Diýmek, diňe türkmen goşgusyny däl, türk dünýäsiniň hemmesinde şu ölçeklerde ritm berilýär, bizde bermeli şol. Bermeýärler, mundan soňra berse has gowy bolar. Berýärleram, Gowy iş edendir ýöne bäş ýyl öňem biz şu meseläni batly gozgapdym şonda-da dostum känti geň galdylar ýöne soňra şony ulanmaga başladylar ondan öňem öküma makallat görürdüm men badyr türk dünýäsinde otap daýdaýan kän ýazylýar ýöne aýtsak bolýan öte görümizdäki oglanlar aýtýanady bilýanlaram bardyr ýazýanlaram bardyr men türkmen sären hemmesinden habarym ýokda görenjämi aýtýan ýöne. Garaz, bu-da bu günki gürrüň, belkem, şahyr dostumyza, dostlarymyza, aýratynam täze başlaýan şahyrlarymyza peýdaly bolar. Şahyrlara hem-de şaýyralara baryňyza Allah kuwwat bersin, indiki gürrüňde duşuşýança sag boluň!